Pa hopi hende, eskabashon ta sinónimo pa arkeologia. Nan ta kere ku lokual un arkeólogo ta hasi ta eskabá. Bèrdat ta ku un arkeólogo por yega na diferente manera na informashon i un di e manera n'ei ta dor di eskabá. Na Aruba, únikamente un por siento di e trabou di un arkeólogo ta konsistí di ekskavashonnan. Pero ekskavashon pa tur arkeólogo ta e sumum, e lo mas haltu pa bo yega na bo informashon.
Promé ku Raimundo Dijkhoff a kaba su studio i a bira e promé arkeólogo Rubiano, Dau ta tin arkeólogo di afó ku a bin Aruba pa hasi investigacionnan.
Na dos mil binti tres, Delfin de Jong, na aña sinkuenta, kunsi mas largu José Cruxent, ku ta un arkeólogo sumamente konosí di Venezuela, a eskabá kinan. Den añanan sesenta tambe Hunter College huntu ku Aruba Research Center tambe a hasi algun eskabashon na sesenta i seis, sesenta i ocho. Tem Heidegger y Siegel tambe cu Hunter College a haci algun excavacion kinan. Y desde cu nos a cuminsa haya un arqueologo kinan mes profesional, cu tabata na añanan setenta, cu ta ta Doctor Andres Boerstra, el a haci diferente excavacion na Tanki Flip, na Sabaneta, Santa Cruz, Canashito, te cu na final di añanan ochenta, ora Museo a cuminsa traha cu Universidad di Leiden y ya pa temponan Boerstra no ta trahando kinan mas. Awor eskabá na Malmok, na ocho nuebe awor eskabá na Santa Cruz i tambe na Tanki Flip. Un konsekuensia di e variedat di instansianan internashonal ku a bin hasi investigashon na Aruba ta ku vários kolekshon no ta na Aruba mas. Na mayoria di pais di mundu tur lokual ta den tera Ta di e pais. Tin biaha bo ta bisa finders keepers, wen esun ku haña ta di djeta. Pero na Aruba kinan nos tin, nos ta traha un hopi riba e leynan, pero lokual nos tin awor ta Monumento voor Ordening, ku algun di e artíkulonan ta bisa ku niun hende no mag di hasi niun ekskabashon arkeológiko sin permiso di Ministro di Kultura. I si bo haña algu dentro di tres dia bo tin ku raportá esaki na e Ministro di Kultura. Um, nos ke yega i nos trahando riba e leinan hopi fuerte pa um, nos yega na e, e tratado di Malta i um, tin algun tratado nobo unda ku um, e herencia cultural arqueológico ta word mas proteja. Na Aruba nos tin mas di 25 sitio arqueológico indígena. Dus um, Aruba ta hopi rico i hopi mester word investigado. Mi ta kere E skabá mas di sesenta por siento i no ta lokual hopi hende ta pensa ku bo ta koborato saki material a e ta porta un acha no sabe tal tal kosa serka dus e ta tal tal tal no e ta un proseso hopi largu unda tin hopi hende me ta envolvi i na final hopi biaha ainda bo no ta sigur kiko tur kon presis bo tin ku interpreta bo resultado nan. Tin sierto disiplina ku tin bia mester di nan direktamente den e kampo, dus durante e ekskabashon mes. I esei laga nos bisa, por ehempel, geólogo òf un antropólogo físiko. Antropólogo físiko ta un hende ku ta spesialisá den studia wesnan humano. Pa tin mas hende ku por yuda durante ekskabashonnan, Museo Arkeológiko tin plannan grandi. Nos tin un plan ei pa bin ku un tipo di kurso ku mesmes òf na final di kurso aki bo ta haña un sertifikado ku bo por partisipá na sierto parti di un ekskabashon arkeológiko. Dus ami lo ke puntra tur hende ku si bo sa haña whatever please no touch it at all.